चश्मा के शीशा फूट गेल है बुझली ही फूटल हां बुझाई नहीं दे देखे नहीं छी जाने लागे आई खे मगरी घोल दे तगड़ा कही के आई खा रहल कर देबे हां हाउ चेक क के देखलियन शीशा है कि नहीं हां पता चल गेलो ना सहिए में फूटल है केना फूट गेला ई हां केना फूट गेला कोई छे एक दिन गेली भैंसी चरावे ले हां आ से ओनी से का भैंसा एले तते जोर से ने भैंसी के खेनहार लगे के हम भैंसी पर चढ़ा रा के गिर गेल आ रे तोरी ओहे में हमर चश्मा के शीशा फूट दोनों गेल शीशा खत्म भ गेला हां त लवका किया ने लगा ले त ए, शीशा लवका कहाँ खरीदै छै आँय? बियाह करा देलियो मटकी मौगी से आइ तक एकटा सुपारियो देला खाइ ले देला एकोटा आइ त तेहन का गंजन करबा से बुझलिह तूही तूही बुझलिह हँ देबह देबह एतै पैसा ना हमरा महीना नहि भजलै हन अखनी आइ रे ढोरबा आँय तू तऽ करी हमरा कनिया के धिया पुता होय वाला है तऽ कहाँ भेटल गल लगे हो हाँ? धिया पुता हाँ कोण बोला है आपको

सरवा के हमर की करना हमर की करना हैं केते मुश्किल से तोरा बियाह शादी कर ले तोरा पता हो केते बात के छुपावे पड़ले झाँप खोद के तब एकरा से बियाह कर आइ हो हम अधला छियै मुंह कान हमरा नहि है आय अरे मुंहे कान से नहीं होय है हमरा तऽ कते चिन कर देखै छ बॉडी है का आय आय पाँच फीट के लंबा चौड़ा मर्दावा छियै आ बॉडी सलमान खान नहीं है तऽ कोनो बेजा है सारा कहीं के पाँच हाथ लंबा से नहीं होए है पढ़ल लिखल रहे के चाहिए दिमागो बुद्धि रहे के चाहिए तब ना होए है पाँच हाथ लंबा भ गेला बॉडी जिम करके फुला लेबी तऽ की भऽ जेतै आँय? हो मौसा हम तऽ यही दुआरे नहि पढ़लियै कि स्कूल में नाम लिखेने रहियै ओहि बिचला गांव होके स्कूल जा पड़ै छल एक दिना जे है स्कूल जाइत रही

पूजा मौसा कह ना कथी ला हमरा बजेला की बात छै तऽ वएह कुत्ता के डर से हम पढ़ाई छोड़ दिलिए हाँ हाँ तीन टा आदमी के हमरा गांव में काट लेलक अखन तक बुझक ओकरा बीख लगले है तें दुआरे पढ़ाई लिखाई हमर चौपट भ गेले अब अंगूठा निशान दै छै तब जाकर गहूम चाप भेटे कोटा में हाँ तऽ ताहि दुआरे एहन तोरा लड़की भेटलो आँय, देखी तऽ एकरा की दिक्कत छै इहे ने कनी मोट मलंग है मोटायल सोटायल है आँय, आगे के दूटा दांत ऊंच है हथौड़ा लऽ के तोड़ दिए ठीक भऽ जेतै मौसा हाँ। मौसा ई बसुआ बसिया कोबी बुझाइ ह बुझल ह हमरा हरियर परोर आनि द रे जे बढ़िया से फ्राई ओकरा करबै तेल में धऽ कऽ ई हरियरे है सिर्फ फर्क एते है कि दूटा से एकरा छोड़ देने है अरे तोरी में एक तो मोटगर डटगर है कोई दूगो से पहले से छोड़ देने है आई हो हाँ। ई बंस कुल्हर के हमरे गला में तू बांध देला आई, बचा तो रो रहा तो कहाँ से खेबा बरोड पकौड़ा आय कहाँ से खेबी अब जे भेटलो एकरे तू निक जका से रखही एकरे रखे पड़तै हाँ अच्छा ठीक है अब जे कहबक सएह करे पड़तै कियाकि बड़ बुजुर्ग कहलकै हन कि एक बार जकर मांग बौआ छू देबही गला में मंगलसूत पहना देबही सात फेरा जे अग्नि के लऽ लेबही तऽ ओकरा संगे जिंदगी तो अनिवार्य पड़तौ हाँ तेरे संग जिंदगी बिता यौ सरकार चाय चाय आलू प्याज नहीं है जे जाकर दुकान में बदल देवे जे सड़ल है दूटा एक बेर बहू भऽ गेल तऽ ओ छूटे वाला नहीं है ठीके कहलक मौसा वह रखब की करब आब हाँ अहूँ किया एकरा परेशान करते रहे छी हाँ किया मार पीटत रहे छी इधर आइए मौसा जी आप ही बताइए ना इसके पास शकल है ना इसके पास अकल है तो इसको मैं कैसे अपना पति मानूंगी अरे एडजस्ट करू ना एडजस्ट लड़का एजेस कऽ सके तू ने अहाँ नहि कऽ सके छिए वएह ना सबके बात कह लड़का अगर पढ़ल लिखल रहै है सुंदर रहै है तो ओकरा मूर्खो लड़की से बियाह भऽ जाए तऽ रहै है कि नहि रहै है हैं? अहाँ कनी पढ़ले लिखले छिए तऽ की भऽ गेलै बे? वहाँ के पहले इलाज कराबा अतै से लहान के गाड़ी जाय है तू लहान में पहले आंख जाके बनाबा अच्छा। बुझा आय गाना हम दऽ रहलियै आ लिप सिंह ई दऽ रहल छलै पति जी इधर आइए

त गोर लाग के यहाँ माफी मांग लिया हमरा से पति देव जी मुझे माफ कर दीजिए आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगी और मैं घर का काम करूंगी और आप बाहर जाइएगा काम कीजिएगा ठीक है चलो बहुत अच्छा आब हमरा गर्व से सीना यौ चौड़ा भ गेल जे कनिया जे हमरा कहियो घर वाला नहीं माने छले आ बेचारी मानदार करे लगले लेकिन गलती हमरे में छले का यौ सरकार गुण के आइ काल्हि पूजा होइ है यदि गुण अवगुण रहत अवगुण जखने रहत अहाँके पासमे तऽ अहाँके कोनो वैल्यू नहि हैत ताहि दुआरे पढ़ल लिखल नहि छली टैलेंट नहि छलियै दिमाग नहि छल ताहि दुआरे एहन कनियासँ बियाह शादी भऽ गेल तऽ क्वालिटीके हिसाबसँ भेटै छै विवाहो शादीमे लड़की ताहि दुआरे कहै छी अपने सभके कि पढ़ाइ लिखाइपर ध्यान दिअ ताकि कनिया नीक भेटत नहि तऽ हमरे नाहित ई मोटकी